Yma Sony. Croeso i Ffin Chanel. Helo, bawb. Uh, hedw i, uh, dwi yn uh, Abertawe, efo um, Rich. Rich. Yeah, Rich, um, mae gen i presiwnau o diwyd uh, ei cynulleidfa mm -hmm. uh, ni. am iaith, am iaith y Cymraeg yn, yn cynta. Uh, fedri ti um, siarad um, y cydi am dan o ti? Ie, yeah, siwr.
Sure. Yeah. Uh, Wel, Rich dwi, uh, dwi'n dod o Gernyw yn rheiddiol, uh, felly dysgwr dwi, dwi wedi dysgu Cymraeg, ond dwi'n digon o ffodus o weithio mewn swyddfa ble mae bron pawb yn siarad Cymraeg. Mm. Uh, felly, ie, uh, yeah, fi'n fi dysgwr ond fi'n defnyddio llawer o Gymraeg yn fy ngwaith ac um, fi'n yeah, falch iawn o fod yn siaradwr Cymraeg nawr. Fi'n teimlo bod um, y Cymraeg yn rhan jyst pwysig o fod yym yma yng Nghymru ac yym o'n c- cymdeithas ni ac ie dyna fe. Oce ie oce da iawn da iawn. O le yym wyt ti yy dod yy yn yn wreiddiol? O fi'n dod o Gernyw yn wreiddiol. O oce. Yy Gernyw yn yym de gorllewin Lloegr yym Yng Nghernyw mae gyda ni hefyd yym diwylliant ac iaith yy wahanol, mae rhai o bobl yng Nghernyw sy'n dal i siarad Cernyweg ond nid fel iaith cymunedol yn anffodus. Mae fy mam yn siarad... Mm ie yn anffodus. ...Cernyweg. Fi'n deall llawer mwy na fi'n gallu yy siarad fy hun yy ond yy ie mae mae Cernyw yn lle hyfryd gyda diwylliant yym

um, ymrwymiad um, i'r iaith Cymraeg. Mm. Mae'r prifysgol yn cymryd yr iaith Cymraeg yn, yn, yn, yn ddifrif. Felly mae yna llawer o gyfleoedd i ddefnyddio fy Nghymraeg Gwych. yno. A fi'n cymdeithasu yn y Gymraeg hefyd, um, tipyn bach y tu mas i'r gwaith. Um, fi'n aelod o cwr Cymraeg yma yn Abertawe, mm. a mae gen i uh, ffrindiau eraill sy'n siarad Cymraeg. Felly ie, yeah, fi'n fi digon o lwcus i

mm. efo mi ar y stryd. Mm. Uh, Dwi ti ddim yn clywed llawer o Gymraeg ar y stryd yma yn y yeah, de, yeah, yeah. ond mewn wirionedd mae yno mwy o bobl sy'n siarad o leiaf tipyn bach o Gymraeg na bod ni'n disgwyl um, yn reiddiol. Ar y cychwyn, pan wnes i ddechrau gyda dysgu Cymraeg, o'n i'n jyst cymryd yn caniatâol nad oedd neb rili yn ei siarad yn y de, ond mewn gwirionedd, mae yno mwy o bobl nac o'n i'n disgwyl um, sy'n sy siarad like, gartre mm, mm. neu sy'n cymdeithasu lot o clybiau rygbi er enghraifft, ble maen nhw'n ddefnyddio'r Cymraeg. Hyd yn oed yma yn y de. Felly.
O, ie, ie, ie, ydy, ydy, ydy. Ie, ie, ie, ydy, ydy, ydy. Hmm. Pam um, penderfynes ti um, dysgu Cymraeg? A fod yn onest, dydw i ddim really yn siŵr pam wnes i ddechrau gyda fy swydd um, presennol yn y prifysgol, gwnes i symud um, o Gernyw i Gymru. Mm. Ac roedd e ddim rili really yn cwestiwn i fi, roedd e'n just dewis naturiol, fi'n hoffi, fi hoffi dysgu ieithoedd. Oh. Um, yn enwedig fel rhywun sy'n dod o Gernyw ble mae'r iaith wedi diflannu o'n cymunedau ni. Um, mae'n mae bodoli hyd yn oed nawr. Wyt ti, wyt ti siarad llawer o ieithoedd hefyd? Dwi wedi treulio bach o amser am tramor Yeah. Felly, ie, yeah, fi wedi cael cyfleoedd i... Fel fi! Ie, yn union, yn union. Um, ie, wel, um, astudio i y Mandarin yn y prifysgol. O! Oh, wow. Um, fi'n dal i siarad y Mandarin, ond nid cystal ag o'r blaen, y fod yn onest. Ond, ie, yeah, mae'n yeah, mae rhan o fy mwy i o hyd, ie. Yeah. O, oh. yeah. Ffrang, Ffrangeg hefyd? Ffrangeg, ie. Yeah. Yeah.

teulu a cydweithio. Fi'n ffeindio mae yno digon o fy ffrindiau sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith, neu sy wedi dysgu gyda safon eithaf uwch. Felly, does dim yn o problemau gyda fi i gymdeithasu yn y Gymraeg, mae gen i digon o cyfleoedd um, i ddefnyddio fy Nghymraeg y tu mas i'r gwaith. Uh, dydw i ddim yn siarad Cymraeg gartre, does neb yn fy nheulu sy'n siarad Cymraeg yn anffodus. Ond oh. wrth gwrs mae fy mam yn siarad bach o Cymraeg, wel, Cymraeg yn Cymraeg. Um, yeah. Felly, dydw i ddim yn defnyddio'r Cymraeg gartre, ond um, yeah, yn, yn fy moed personol, fi'n cymdeithasu Yy mm. dim ond y Gymraeg, hyd yn oed yma yn y de. Wel, fel fi wedi sôn amdano, mae yno mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Cymraeg, hyd yn oed yma yn Abertawe, na mae lot o bobl yn disgwyl. Ysdyn cwestiwn uh, am uh, iaith Cymraeg uh, yn, yn, yn Abertawe. Um, yn uno uh, um, cyfrifiad uh,

Beth a wyt ti'n fedu, medu am um, uh, y gostyngiad uh, uh, o fath? A fod yn onest, um, yeah, mae'n teimlo fel bach o trueni i fi, really, fel rhywun sy'n mm. gwerthfawrogi yr iaith Cymraeg. yeah. um, bach o trueni. Mae gen i rhoi o cwestiwn, cwestiynau am yr um, amodau um, y mae'r cyfrifiad yn digwydd, ar y pryd roedd yn o'r cyfnod clo, yeah. uh, roedd pawb yn ateb um, yr um, cyfrifiad like, o gatre, roedd gyda lot o bobl ddim llawer o gyfleoedd i ddefnyddio eu Cymraeg, felly efallai roedd yna lot o bobl oedd yn dweud nid yw'n nhw um, siarad Cymraeg, ond mewn wirionedd, maen nhw'n siarad mwy nac o'n i'n dweud ar y pryd, efallai. So, sa'n siŵr. Ydy, ydy. Um, mae yna lot o ffactorau oedd yn dylanwadu'r um, uh, results y cyfrifiad ar y yeah. pryd, canlyniadau y cyfrifiad ar y pryd. Um, fi'n teimlo. Ond dyfod yn onest, dwi ddim yn yr un siwr. Um, yw'r Llywodraeth yn gwneud digon i annog pobl i siarad Cymraeg? Fi'n teimlo bod y Llywodraeth yn gwneud llawer. Yym does dim modd i you know ffôrs bobl i ddefnyddio Cymraeg. Taswn i'n gwbod yn mwy you know taswn i'n gwbod yn mwy like does dim you know yr hawl gyda'r Llywodraeth i gwthio pobl like yn rhy kind of galed. Yym mae un o ffyrdd i greu yym amodau sy'n ffafriol ar gyfer yr iaith wrth cwrs. Mm. Yym un peth sy'n eithaf cadarnhaol yw yma yn Abertawe mm. mae lot o rhieni sy'n dewis um, addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant nhw sy'n dda. Mm. Um, ond ie, yeah, fi'n teimlo bod canlyniadau y cyfrifiad yn, yn triennu, ond bydd e ddim like, diwedd y byd. You know, bydd yno cyfleoedd i annog mwy o bobl i siarad Cymraeg yn y dyfodol, siwr o fod. Felly, ie. Yeah. Oce, okay, oce, okay, oce. Okay. Yeah, Dydw i ddim yn poeni amdano.
Poeni? Dydw i ddim yn poeni. Dydw i ddim yn poeni. Na. Fi'n dal i deimlo eithaf um, you know, cadarnhaol, like, optimistig am yeah. dyfodol y iaith fy hun. Ond dw di poeni am am am am y diffod o iaith Cymraeg. Dwi'n gallu deall pam um, mae yno llawer o bobl sy'n poeni amdano. Um, ond fi fy hun, na, fi'n teimlo bod yno digon o bobl sy'n um, sy'n rili really eisiau gweld yr iaith you know, parhau i'r dyfodol. Mm. -hmm. Felly mae yno lot o gwirfoddolwyr, lot o bobl yn yr holl sy'n um, gwleidyddiaeth, sy'n just

Uh... A roedd yn pleser siarad yn pati am yr iaith Cymraeg. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, yeah, pob lwc gyda dy daith di. Ie, yeah, good. Um, yn dysgu Cymraeg yeah. hefyd. Diolch o fa. Yeah.
Gobeithio da chi wedi mwynhau yn fideo hwn. Os oes gennoch chi unrhyw gwestiynau i mi ei gofyn, gadewch o yn y sylw isod. Pan mi sgrifiwch i fi Chanel, os da chi'n hoffi'r fideo hwn. Diolch am wylio.